a Cardydd nawr a mwynhau bywyd. So, mae, beth sy'n ar y gweill gen ti nawr, Dafydd? Uh, ar hyn o bryd mi'n sgwennu uh, cwbl benodau ar gyfer gwaith catra. Mae nhw'n dechrau ffilmo dy llun, so wy'n sgwennu pedwar pennod ar gyfer y gyfres nesaf, dych chi'n A Nia Medi wedyn, sy... Mae, mae, wel, mae rhyw fath o freelance wyt ti'n, dyfe? Gweithio, weithiau i Radio Cymru. A beth arall wyt ti'n neud? Uh, fi'n neud yn gwrs meistri ar hyn o bryd yn newydd direth rhyngwladol, um, a nôl ymlaen yn gweithio adran newyddion Radio Cymru. Ie, yeah, so dyna fi. Wreiddiol o Gwmgwyndraeth. O, o Gwmgwyndraeth.
Er, ers pryd wyt ti yng Nghaerdydd? Um, ers pum mlynedd bellach. O'n i'n byw yn Abertawe am rhyw ddeng mlynedd cyn hynny, ond o Gwm Gwendraeth yn wreiddiol. So Gwm Gwendraeth, dianc i, i ddinas Abertawe ac yna i Gyrdydd. Yeah. A Dafydd, ers pryd ti yn Gyrdydd? Uh, o, fi bod yn ôl am lafod yo yo, achos dechrau... Uh, o, pan o'n ti'n ysgol? Wel, o'n i'n ysgol, o'n i'n Glan Taf, ond byw yn Bontfaen o'n i. Uh, a wedyn nes i adael a mynd i Gairedyn am bedair mlynedd, symud nôl yn

byw yn y ddinas fel uh, Cymro hoyw, o, o falle mwy yn yn ugeiniau, pan o'n i'n arfer mynd mas yn y sîn lot fwy, neu yn y narddegau, a ni'n arfer mynd mas lawr i Charles Street ac yn mynd i Exit a Club X ac yn y blaen, a oedd hwnna'n, oedd hwnna'n bwysig i fi bod yna rhywle o'n i'n gallu mynd i ddianc i gymdeithasu. Ond erbyn hyn... Oedd e? Oedd, oedd e'n bwysig iawn. Pam, pam bod e'n bwysig bod rhaid i chi fynd i le lle mae yna bobl hoiw arall yn... yn Achos fi'n meddwl ar y pryd, o'n i'n trafod hwn gyn yn Doninia, bod, bod e'n teimlo fel A, a nid jyst achos bod yn y diwylliant Gymreig byd, ond oedd e'n teimlo fel bod dyn ni ddwy fath o hunaniaeth, oedd dyn ni'n hunaniaeth Gymreig.
Eisteddfodol, o'n i'n sort lle parchus falle. Mm. A wedyn o'n i'n... Ond dim gyda Gandrew, oedd e? Oedd e ddim... Na, na, ac i fi, dod i'r Gymraeg yn... Uh, Beth oedd y bymtheg? Um, dau ar bymtheg, actually. Um, oedd y Gymraeg yn fatha ddianc o'r heteronormativity yna. Oedd e'n rhan, bod yn rhan prowd o hanes teulu fi, o rhieni ni wedi colli. Ond hefyd yn, yn bod yn rhan o gymuned oedd bach yn wahanol. Uh, ac, ac i fi oedd yna'n... I'w gymharu?

25, byddwch chi'n gweld fi ar ben podium gyda glow sticks uh, tan oriau man y bore, ond erbyn hyn dim, dim felly yw hi. Ond mi oedd yn bwysig iawn i gael y llefydd yna er mwyn teimlo fel rhan o gymuned a teimlo bod na bobl o amgylch chi sy'n yn deall. A fi'n meddwl bod yn bwysig iawn hefyd, mae, nhw, mae clybiau yng Nghyrdydd fel Wow a Pulse, maen nhw'r agor y dyddiau fel dydd y dolyg a Sul y Pas. Yeah. Sef y dyddiau yna, mae lot o bobl ifanc wedi cael i taflu mas o adre achos bod nhw wedi mas yn hoiw. A'r dyddiau yna le maen nhw'n teimlo'n unig iawn. A mae'r clybiau yna ar agor iddyn nhw ac yn cynnig i, i cariad nhw fel teulu. Felly mae'n bwys, mae rhi mor bwysig nawr y gyriod. Ond oes na berig mewn clybiau i bobl hoiw yn unig? Chyfo, bo chi'n uh, yn neilltuo, bo chi'n bo chi uh, yn mynd yn geto, math o beth? Wel, allwch chi weid yr un peth am yr ysteddfod yn gallwch chi? Ie. so, ond mae'n ma, fi ond mae'n gwestiwn, fi'n credu bod yn bwysig bod chi o hyd yn cwestiynu eich cymunedau chi, yn cwestiynu mm, mm. pwy sy'n cael ei heithrio o'r gymuned na, achos ambell waith, jyst o'r, um, e, er bod rhyw fath o liberation di digwydd yn hermau hoiw, mae ma rhaid wastad gofyn y cwestiwn cwestiynau, wel pa hunaniaethau sy'n hyd yn oed yn cael ei heithrio o'r ymgyrch hynny. Um, A Felly, wi'n... beth yw'r esiample? Uh, Wel, achos er enghraifft, mae'n ma, ma ddiddorol gyda'r um, holl fusnes prio, priodas ar hyn o bryd, achos um, a wi yn, yn gefnogol iawn bod, bod gan uh, yn yr ymgyrchol fel cydryddoldeb a bod pawb yn gallu uh, neud beth maen nhw eisiau, ond ar yr un pryd wy'n cwestiwn i fi, mae'r term priodas falle'n problematic achos mae'n dod â droddodiad uh, sydd falle yn misogynistic, mae'n dod o greu o um, draddodiad a sefydliad crefyddol. Mae'r un peth a gofyn ambell waith fi'n teimlo fel chi mo, mae yna barti mewn mlaen a chi eisiau bod, chi ar y tu fas yn dwi'n mewn, ond ambell waith chi'n gofyn, o pam ydw i eisiau bod yn rhan o'r parti yna? Felly, just go, mae'n ma bwysig bod ni'n dal i, go, i ofyn y cwestiwn yna, er bod e'n teimlo fel bod yna y camau enfawr sy'n cael ei wneud y, y, y, y, o, o ran cydraddoldeb. Fi'n credu mae hwnna'n ddad, mae'n ma ddadl fyw ar hyn o bryd. Mae'n ma yna llyfr mas Straight Expectations yn, yn sôn am bobl hoiw sy'n eisiau priodi neu sy'n eisiau magu plant neu sy'n eisiau just bod fel teulu nhw. A rhyw sut wedi methu. A, oce, okay, fi, fi'n digon fanila i, i unrhyw un, um, rhy fanila i, i rhan fwy o bobl. Ond Ond actually yn tyfu lan mewn teulu dosbarthreithiol yn De Cymru, beth o'n i moyn, beth o'n i moyn yn y mywyd o- oedd yn yn estron i fi oedd yr ati i fod pwy ydw i tu fewn, y ffordd ges i 'ngeni, ond hefyd i fod fel chwiorydd fi, i fod fel ffrindiau fi. A ac i fi, oedd hwn... a a dyw e... dyw hwn ddim yr un fath i bawb yym. I fi, oedd hwnna'n meddwl, twyd, setlo lawr gyda rhywun, bod yn dad, o'n i eisiau bod yn dad ers Dwi'n mynd cofio. Yn draddodiadol, felly? A, hollol, yn hollol yeah.
draddodiadol. A dwi ddim yn ymddiheuro am hynny. No. A dwi ddim yn beio neb arall am ddewis unrhyw drywydd arall. Ond mae ma rhaid i ni bod yn bwysig hefyd, achos actually, yn ofalus hefyd. Achos Tyd, fod yn gwahanol am fod yn gwahanol, um, doedd hwnna ddim yn ffitio'n iawn gyda fi. Ond on i eisiau bod yr un fath, o'n i eisiau cael yr un cyfleoedd ei pobl eraill. Yn ddiddorol hefyd, achos mae um, ym mhartner i sy'n fyna, uh, hi a fi ni'n priodi blwyddyn nesaf. Um, a

Oedd ambell aelod o'r teulu nes i weid wrth, er bod nhw yn gefnogol iawn tuag ata i'n bersonol, allet ti feddwl mod i wedi gweithio nhw bod, bod, bod fi'n marw o gancr neu rhywbeth? O ran just methu, yn gwybod mod i'n hoiw, yn derbyn mod i'n hoiw, yn falch mod i'n hapus, ond yr holl ofn o orfod gweud wrth pobl eraill a yn y gymuned a jyst yn, yn rhoi ofn
Pa gymuned wyt ti'n sôn amdano? Wel, just, just...
Gytre yn yeah, gytre, ie, yeah, gytre.
A i wneud yn anoddach fyd, uh, blwyddyn nesaf mae'r capeli yn pleidleisio ynglyn os ydyn nhw eisiau cael prydasau hoiw ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n yn rhoi rhyw fath o ddadl mewnol i'r aelodau o'r rheili. Um, a sy'n beth od iawn i mi gofod delio achos nawr, ar un o adegau hypusau mywyd i, fi rioed i bobl hapus yn y mywyd, fi nawr yn gofod ymddwyn fel, fel rhyw fath o um, counsellor i'r bobl yma i wneud siŵr bod nhw'n iawn ar y diwrnod hypusau mywyd i. A fi'n meddwl, pan ddeife, mae yna ddadl ynglyn â os ydy'r capeli yn mynd i bleidleisio i yn yna, a fi jyst yn gobeithio bod nhw yn, achos Mae jyst yn rhoi neges o oddefgarwch mas mewn pentrefi bach a threfi bach, a dim jyst ar gyfer bobl hoiw, ond ar gyfer pobl sydd ddim yn hoiw chwaith, jyst pobl ifanc sy'n gweld, o mae'r capel yna'n gret, mae'r capel yna yn agored, mae'n mae oddefgar, gret, wy mewn, wy mewn lle da. Beth fysa ti di aros yn hwn, Wendraeth? Yn sicr, na, na.
Fysa ti ddim wedi gallu? Na, yn sicr, byddwn ni ddim, na, byddwn ni ddim wedi gallu, dim ar y pryd, na. Um, oedd yn y 90au, o'n i'n 18,

A fi'n cofio hi bod yn hollol iawn am y peth. Mae'n, oce, okay, gret, iawn, jyst dim babi ar y ffordd, o leia mae popeth yn orau. A wedyn, wel na, na, no way. ond, um, ond wedyn ar ôl e fel a, gofyn i fi os oedd y ffeis wedi dod i ben. Just eisiau gwneud yn siŵr bod na ddim, bod fi ddim yn poen i drwy gyfnod pwysig. So wedyn, just, oedd ffrindiau ar ben y gyddad fi ar y pryd fyd, oedd yn, oedd yn gefnogol iawn ac yn deall oedd ddim rili really rhaid i fi i weid y byd wrthyn nhw. Mae Fflir Dafydd fyna, mae hi'n un ohonyn nhw. Um, a le oedd ddim rhaid i fi i weid, o, oh, fi'n hoiw nes beth, ond nhw jyst yn gwybod, ond nhw jyst na i fi. Mm. Ond ydy, com... ydy pethau wedi symud mlaen yng Nghwm Gwydraeth o gwbl ers? Fi'n meddwl, bod, fi meddwl bod pethau wedi i raddau, dyn nhw, mae Nigel, mae fe, o, Nigel Owens o Gwm Gwendraeth, a fi'n meddwl bod y gwaith mae Nigel wedi wneud yn anhygol. Um, Uh, mae elusen newydd gyda fe nawr, Bullies Out. Um, a mae'n ei gwaith da o, o fewn y cymuned. A cael rhywun, mae'n drist, ond i gael rhywun mor profil mor uchel yna yn yr ardal, ydy mae'n helpu. A ti'n, mae ma hwn yn pwynt bwysig. Ti'n, be dwi wedi cael profiad o, o ddim mewn o'n i byw yn y gorllewin am, am uh, spel mawr, am, am ryw ddegawd, gyda mhartner o pryd. Oedd cymydog ni yn 80 oed traddodiadol capel Cymraeg yym a oedd hi 'di clywed rhywun yn y siop lleol yn sôn am y faggots oedd yn o- oedd wedi symud lawr lawr y rhewl ac ath hi'n benwan! Ath hi'n benwan! A wedodd hi t- ma'r bois 'na yn clirio parth fi pan ma' ma' eira'n dod ma' nhw'n dod â'r glo mewn i fi t'mod? pethau i ni oedd yn naturiol fel rhan o'r gymuned. Ac mae'n bwysig, pan mae rhywun o tu fewn, pan mae rhywun sy'n perthyn i gymuned yn hollol genuine ac yn agored am beth ydyn nhw, a dwi hefyd yn deall, dyw hwnna ddim yn gyffyrddus neu'n bosib bob tro, ond pan mae yna gyfle i rywun fod yn onest ac agored o fewn cymuned, wel maen nhw'n perthyn i'r cymuned, so woe betide unrhyw un yeah. sydd yn mynd yn erbyn y pobl na. Ta beth ydyn nhw?
Dafydd, y Manceinion mae'n debyg, mae yna um, gay village yn oes. um, os angen rhywbeth fel yna ar dydd?
Dwi'n ffordd, achos er, o'n i wastad yn meddwl am Charles Street fel yn gay village yeah, nawr. Fel Canal Street, yeah. mae'n ceilio yw, oedd Charles Street, a nawr Churchill Way yw yn e nawr. Ydy, a mae wedi ma, newid strydoedd, ond on, on, on na deimlad bod na rhywle i chi yeah. fynd. Be sydd ddiddorol fi'n credu gyda mae'n ceilio yna, o na gyfnod lle mae, mae achos na, bach i ddod yn wir yn enwog gyda teledu drwy raglen uh, Queer as Folk, Russell yeah. T Davies. A wedyn beth oedd yn digwydd, oedd lot o bartion plu yn mynd yna ac yn yn a fi'n cofio o- o- o'dd 'na uproar o'dd pobol yn dechre meddwl bod nw'n colli eu pentre nhw o'u hunanieth nhw i bobol eryll ond yym ond fi was- fel fel o'n i'n gweud fi dwi fi wastad yn teimlo bach yn yy ar un llaw ma' fe'n bwysig ar ar llaw arall i fi mae'n bwysig bo' ni'n ffindo ffordd o allu ymestyn allan hefyd allan o gyffiniau'r pentre fyn 'na fel petai. Ie. Wyt ti'n gallu cydymdeimlo â Ac we- y, y, y, y profiadau Andrew a Nia fan hyn, ti'n gwybod, wyt ti erioed wedi cael uh, bobl sy'n gwrtho wrthwynebu di oherwydd? O, oh, yn sicr, yn wedi yn tyfu lan. Um, a mae'n ddiddorol meddwl y biti, achos fi'n cael ei falle bod yna duedd i ni feddwl mewn ffordd deiol y biti y ddinas a'r ardal wledig, ac actually Mae'r berthynas lot mwy cymhleth na na siŵr o fod, achos mae yna ma yna bobl yn y ddoelib. Na beth sy'n wahanol gyda'r ddinas yw mae'n ma ma bosib i chi fod yn fwy anweledig falle yn y ddinas. Mae yna fwy o bobl, felly mae yna fwy o hunaniaethau gwahanol, felly chi falle yn teimlo ddim fel bod chi'n sefyll mas. Ond eto fel mae Andrew sôn y byti, mae'n wneud gyda Mae'n neud i'r syniad nawr gymuned, os ych chi'n rhan o'r gyn... ofn sydd gan pobl o, o beth, beth sy'n wahanol. Ac unwaith i bobl ddechrau dod i nabod chi, dyw'r hunaniaeth fel petai, falle ddim yn, dyw e ddim gymaint o ni o broblem. Mae'r, um, fi wastad, pan o'n i'n neud um, llwyth, o'n i'n defnyddio uh, cwr gwahanol yn pob cymuned o'n i'n mynd atyn nhw. A nath fi ar Will Griffith, y cyfarwyddwr artistig, beth wy'n galw fel y National Coming Out Tour, lle o'n i jyst yn mynd, yn mynd ac yn cwrdd ar Corau gwahanol, mae mewn ardaloedd, ardaloedd gwledig iawn, ac yn gorfod mynd lan at, a sefyll o'r flaen nhw a gweud, reit, ych chi'n gwybod pam yn ni ma? A o'n i'n gobeithio bydde'r arweinydd wedi glir wrth nhw, a oedd nhw was yn mynd, na. a wedyn o'n i jyst fel, oh my god, maen nhw jyst yn isen na, meddwl pwy yw'r doi bwthnog y di sy'n dod lawr rhaid siarad gyda ni. A tri gweithio i elusen hoyw ar enw Stonewall. Ie, yeah, a gorfod se, ie. Yeah, a ma... Ffermwyr i gyd eisiau siarad i ni. Wel, ie, yeah, ond oedd wir ofyn dwi fi'n sefyll o flaen y cor yna. Fi'n cofio, um, oedd un cor yn arbennig lle oedd y baswyr i gyd yn codi scores nhw lan, ond nhw gyd yn mynd... Oh, Fi'n meddwl, my goodness, fe maen nhw'n siarad y bitiad, a'r ofyn dwi fi, a fi'n cofio cedr bant yna'n teimlo'n hollol anifur. Ond, pan gymrodd y cwr ran yn y sioe yn y pen draw, um, dath yr arweinydd lan at ni gweud, dyma un o'r profiadau gorau ni erioed i gael. A'r Beth oedd yn ddiddorol i fi oedd i'n meddwl, fi'n credu lot o'r amser yn ragdybiaethau ni yw e. Mm. Falle bod ni wedi yeah. cael ein brifo wrth dyfu lan, felly wi dal, mae yna ysbrydion o'r gorffennol dal yna lle dwi'n meddwl, o, oh, dwi pobl ddim yn ei dderbyn fi. Dwi dal yn gwrthod dal llaw yn partner i yn cerdded strydodd Cyrdydd, mae ofn gen i wneud ni. Mm. Ond mae'n debyg, falle bydde neb yn gweud yn hyd, ond mae yna ma ma ma ma lot, a, a, a fi'n credu bod pethau'n newid, mae'r Falle bod y genhedlaeth iau nawr, ddim falle da'r un, sa'n siŵr, fel, falle bod yr un oedd yna, ond sa'n bod... Fi'n fi meddwl bod mwy o hyder gyda pobl ifanc y dyddiau yma, pobl ifanc coiw. Fi'n meddwl bod elusennau fel Stonewall, yn ymwedig trwy'r iaith Gymraeg, wedi gwneud cymaint o waith da. Um, er enghraifft, mae yna gwbl i fi'n abod, um, mae Feiau Barter wedi symud ôl i gyfyrddin yn hapus, pawb yn, pawb yn gwneud yn gwybod bod nhw'n hoiw, ti'n modd, wow and behold, sy'n rhywun yn gweud o beth ydyn nhw, bydd y trystan yn mynd off i ben, ond ti yn siarad am y boedd yn gwisgo fairy wings a crop

Fi'n, er enghraifft, o'n i'n sôn am, yy, chimod oedd y, y raglen um, 35 diwrnod oedd yr Esbad yr Ac, a na gymeriad, sa'n bod oedd pwy sy'n gweld, ond na gymeriad trawsrywiol ar hwnna. A um, yn really, oedd, oedd dy fi broblem mawr gyda siwd oedd yr hunaniaeth na wedi cael ei chynrychioli ar Esbad yr Ac, achos um, lle a fi yn y pen draw, oedd hi'n netho nhw hi'n gymeriad pathological oedd yn dos schizophrenia, a dyna beth oedd wrth wraith hunaniaeth trans hi. A dyfu broblem enfawr to hwn, ac so ni'n meddwl fel hyn, S4C, hunaniaethau lle, ni'n deall hyn, um, hunaniaethau lleiafrifol. Mae eisiau ni yn gydnabod a chefnogi hunaniaethau lle, lleiafrifol a rhoi platfform positif iddyn nhw. Fel, ac fi'n gweld Bethan draw fyna, nath Bethan um, oedd yn gyfrifol am y gyfres pyc oedd ar y we, Pobl y Cwm, a ond oedd yna gymeriad trans um, positif ofnadw yn hwnna, a felly mae yna ddyletswydd arno ni fi'n credu fel y Cymru. So o'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo fel bod ni wedi cymryd cam enfawr nôl yn gwylio'r gyfres yna. Yn... Achos os gael ddweud, mae llwyth wedi gwneud lles yn diwedd drwy Gymru gyda. Achos pwy fydde di brydwydio bydde pob theatr yn llawn ac uh, yn croesawu mm. y llwyth ac yn hael i gymoliaeth

Cymunedau yn y Bae, y Somaliaid, y Iemeni a uh, yr Ethiopiaid. Uh, siwt maen nhw'n digymod ar sefyllfa. Um, mae rhai bod na hoiwon yn ei plith. Ble mae rheini'n mynd i gymdeithasu? I chi, i chi, ydy... Mae hwnna'n gwestiwn mawr. Um, achos dyw'r dyw clybiau yma ddim yn... Ond maen ma nhw o dan y math o orthrwm allwn ni ddim deall yn y wlad yma. Achos um, uh, i crefydd?
Crefydd, ie, yeah, a, a gweddau. A mae ma da ti bobl hoiw mewn gwledydd, ti wedi sôn am yna, sydd yn, sydd yn wynebu marwolaeth. Um, Ond yng Nghaerdydd mae'n... O, yng Nghaerdydd, cymryd, ie. Yeah. Yeah. Um, Beth sy'n digwydd i ti? I ni'n cael, i, i ni'n cael galwadau gan pobl, pobl ifanc, pobl yn ei canol oed, um, sy'n perthyn i bob math o gymuned, gan, gan gynnwys yn wedig um, cymunedau Muslimau. Um, A mae yn, mae yn anodd, fydda i ddim yn, yn, yn gwadu hynny, ond, ond dwi ddim yn anhebyg iawn i'r cymuned capel Cymreig a'r Cymraeg, wrth gwrs. Um, unwaith chi'n herio tu fewn, be dyn ni'n gweld cymunedau yma e, e, edrych rhan y stafell ni'n mwyafrif yn, yn wyn a sy'n ni'n gweud canol ddosbarth. Um, dim yn trendy iawn o fewn cymuned BME i, tibod, ar y cyfan i fod yn ymwneud â'r dadle yma. Ond be dwi wedi gweld o, o brofiad proffesiynol, um, unwaith ydych chi'n herio tu fewn a chi'n herio mewn ffordd sydd yn parchu y diwylliant, nid, nid o bob uh, pwrpas y, um, y dictat crefyddol bob tro, a mae hwnna'n wir ar gyfer capeli Cristnogol. Um,

gymaint dros y blynyddoedd diwetha. A fi'n meddwl, mae, mae pethau'n gwella o genhedlaeth i genhedlaeth. Um, fel mae cenhedlaeth mam a dad o bosib yw'r cenhedlaeth ola, wy'n gobeithio, yn y cwm lle fi'n dod ohoni, si dyn nhw ddim ar y gwedd yna, ond o ran y genhedlaeth na. Um, so dde ddorol nath dad dweud, nes i weld beth am bobl ifanc yr ardal, dad, beth maen nhw'n meddwl, a wedi dde, sy'n bobl ifanc, mae'r agor, maen nhw'n gyd i mynd, nes i weld math o profi pwynt. Um, Wel, sy'n ryfedd bod nhw gyda'r math o gwedden um, sy'n dal i fod. Dim pawb, wrth gwrs. Mae yna, a fi'n meddwl bod eisiau, um, tywed, eisiau rhoi credyd i, i lot o bobl hefyd. Mae yna lot mwy gyddefgar yna, falle i ni'n meddwl bod nhw. Um, Ond, mae, mae, mae, mae, er bod, beth sy'n bwysig i gofio, er bod e'n teimlo fel falle bod e'n gwella fan hyn, mae e'n broblem, dyn ni'n fyd rhyngwladol, a mae dal i fod yn broblem rhyngwladol. A fi'n cofio ges i'n syni, pan Nathon ni llwyth yng Nghaeredin, o'dd un adolygydd, nath e sgwennu adolygiad yn Saesneg, ddim sôn am y drama Gymraeg o'dd hi, nath e jyst ystyried hi fel drama am wleidyddiaeth hoyw, fel a coming out play. Um, felly nath e, nath e gam ddehongli y ddrama mewn ffordd, ond nath e hefyd gweud, and actually its politics is 10 years behind the times because gay liberation is over. A ni mor grac yn darllen hwnna. Dyma dyn uh, canol oed, gwyn, Grêt, ma' ff- n- yym yy o'dd o'dd y radolyg mewn a- a sy ei- dyw e ddim yn wir hyd yn o'd o f- o fewn ein gwlad a'n dinasoedd a'n gwle- yym yy ce- cefn gwlad ein hunan ond hefyd ma' 'na 77 gwlad ar draws y byd lle ma' bod yn hoyw yn anghyfreithlon felly 'dyn ni'n 'dyn ni'n bell ohoni er er bod ni... A pump on- ohonyn nhw sy- lle ma' ma' yym death penalty mewn lle. Ie. T'wod?

Fi'n fi cofio pam dys i mas a mynd i ddinas Abertawe i ddarganfod sîn gwbl newydd. A o'n i'n sôn am hunaniaeth yn gynharach. Oedd na ddwy hunaniaeth gyda fi yr, ams- yr adeg na, yn 18 tan bod fi'n sort of ugeiniau hwyr siŵr o fod. Oedd yn Liam Eddy, oedd pawb yn nabod fi fel yng, yng Nghymru, a, a, o ran eisteddfota ac o ran y mudiad, y sefydliad. A wedyn pan o'n i'n mynd i Abertawe a'r cyfle, Nia Evans oedd pawb yn nabod, sef yng nghyfenw i. O'n i ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, a o'n nhw i gyd yn gweld fi, wel Welsh i ni a, achos oedd yn acen i yn, yn wledig iawn, um, a o'n i'n dod o'r wlad a yn ddieithrin yn y ddinas mewn ffordd, ond croesawu fi gyda'i gyda breichiau ar agor nath um, pobl di-Gymraeg, a um, o'n i'n gweld llai, o'n i'n gweld llai o orfod egluro'n hun, i fod yn onest. Llai o orfod profi'n hun a egluro'n hun, o'n i jyst yn gallu bod.
Ond mae'n mae ddiddorol meddwl am yr, am y berthynas na rhwng iaith a hunaniaeth yn... Achos... Os ti'n y lleiafrif o'r lleiafrif. Ond bod chi'n gallu mynegu hunan yn... Falle o'n i'n teimlo lot mwy cytrefol fel hunaniaeth hoiw yn y Saesneg nag o'n i yn y Gymraeg, achos... A fi wedi sgwennu lot o beth i hwn, ond achos bod o'n i'n teimlo bod dim lle i fi yn yr iaith fy hunan. Felly pan nes i ddod mas i'n rhieni, uh,

A wedyn, so dyma fi'n gweud, wel, dim byd, uh, ach achos y pwynt yw, dwi'n... A wedyn, oedd rhaid fi oedi, achos o'n i'n meddwl, Wi'n mynd gwybod beth ydw i'n Gymraeg, sa'n moyn gweud yeah. hoiw, achos dwi'n hwnna ddim yn teimlo'n iawn, gwrw gydiwr, fel fi wedi gweud, mae'n swnio man gripper, horrible. Uh, so ddim gair, so benes i lan a gweud dwi'n gay. A wedyn o'n i ddim yn gwybod os o'n nhw, os o'n nhw'n mynd, o'n nhw'n upset achos bod nhw'n mynd defnyddio bratiaeth o fnaf. Neu achos bod o rhywiol. Ond oedd e'n rili ddiddorol bod, bod ddim yn gallu ffindo lle o fewn yr iaith. A fi'n credu bod y iaith yn esblygio, na pam i fi mae'n bwysig bod ni fel yr iaith Gymraeg yn ddim just yn gwarchod yr hen ffyrdd, bod ni'n ffindo ffordd o esblygu'r iaith a bod e'n adlywyrchu hunaniaethau cyfoes newydd. Achos mae e'n newydd, yn dyw e? Ydy o, wel, Mae fe newydd o ran beth sy'n cael ei gydnabod yn gyhoeddus wrth gwrs, ond uh, fel oedd, ar un peth yn y Saesneg oedd, oedd y term hoyw, ddim yn homosexual, ddim yn bodoli tan tuag oes Victoria, er y bod dynion wrth gwrs yn cysgu gyda dynion eraill, a oedd yna berthnasau rhwng menwod a wedi bod ar hyd yr oesoedd, ond oedd dim pobl yn cydnabod y fel hunaniaeth. Felly mae'r syniad o mynegu'n hunaniaeth drwy'r pobl yn ni'n cysgu gyda, mae'n cael perthynas emosiynol gyda, mae hwnna'n rhywbeth newydd ers, ers oes Victoria, ie. Yeah.
Dyma nhw, Andrew, Ania a David. Diolch